Mía tɔ kɔshiɖa kɔkɔe na mi. Yehowa ƒe amenuveve kple lɔlɔ̃ neƒo go na mi. Ahaa, egbea hã nu bubu gake mí katã míetsɔ tsi míekpã. Ɖewohĩ ame aɖewo mekpã hã ɖe o gake nye mekpã xoxoxo. Ɛhɛɛ mekpã xoxoxo va ɖu nuwo ɖiɖim ɖe eme. Gake kwɛshi gbogbo aɖewo le asinye etsɔ. yi va yia nyemete ŋu ɖo ŋu o. Etsɔ yi va yia nyemete ŋu ɖo question akpa gãtɔ ŋu o. Yi ta egbea mefɔ edo gbe ɖa tso eŋu be ne mekpã tsɔtsia egbea, made viaɖevia ɖe eme. Etso xexeame ƒe nuwuwu ya me da ɖe e platfɔma dzi. Ame geɖewo yɔm. Eee be enua ɖi vɔvɔ̃ nyateƒee wònye nu yiwo mekpɔ ɖo nye ŋutɔ koe tamesusu megblɔ. Ame aɖeke mete ŋu tamesusu ge ko ano nya tsɔm tsatsatsatsa ɖe nenema o. Ne fia wodzi fia meɖi vi o. Ŋutsu aɖe be ŋkɔe nye Fobosu ye tso Atsevi gake yele Asha me. Ebe ko meka ɖe edzi be Mawu ya wò dzi kple anyigba, ele agbe tutu tɔtrɔ gava ava bu fɔ yewɔ. Eya hã nu ye se nye mawudɔlawoe tso nu vɔ̃ vɛ ɖeka ŋkee yewɔ ya yewowɔ. Meɖe mane ebe fɔ le yi te tsɔtsɔ ke li nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔ ke li. Ne ewo nua me woe nyo ne be yeɖe kuku ko yi ko papa tsɔ nɛ ka. Yi ko tsɔ nɛ ka me kpoo ele abe enya be ɖe nu vɔ̃ menye woe koe vɛ o. Nu vɔ̃ menye woe koe vɛ o. Ta mete naneke wɔ ge tso ŋu o. Ekpɔe nu vɔ̃ menye woe koe vɛ o. Ta nu ɖe sia ɖe yi ke. Edzɔdzɔ me xixe ya ma, enye nu tso ŋu. Ye me dzi be magblɔe na wo hã be amewo biam biabia zã be mebe mekpɔ mɔ woƒom nu veviwo mɔ ye ka ye nu yiwo dzɔdzɔ ge. Ne ame kɔkɔewo dzo vɔ yi ko gɔme ze ga ao. Eƒe gbãtɔ Amewo dzodzo ge vɔ nu sia nu edzi yi ge tso ya yi ke gɔme wodzo ŋu. Ehe asidɛntiwo dzɔdzɔ ge elabe ɖewo yi ame aɖe ŋu ɖe ku me anye ame kɔkɔe edze be wodzo. Yameŋuwo gege ge, eshipiwo nyɔnyrɔ ge kple nuwo dzɔdzɔ ge ame efia be Mawu wo ŋɔn drɔ̃m hã alo ame yiwo ŋua ku yameŋua kple eshipiawo koe dzo. Asidɛntiwo dzɔdzɔ ge kpɔdomea elabena. Ame yiwo ŋua ku mea, wodzo. Fiasewo ma nyi tsi ge ɛhɛɛɛɛ. Tsɔtsi aɖe tɔwo nɔ gbɔgblɔm be woƒe ame kɔ nika ye woŋtɔwo be ne ame vɔ̃wo dzo vɔ ye yewo gbɔna teƒewo kpɔ ge. Oo madzo ɖe miava ko nye aƒe boŋ. Elabe ɖe nyateƒetɔ ame geɖe nɔ nye biam tso dziƒofiaɖuƒea be nu. It's a very beautiful place. Nu sia nakpɔ afi ma kɔ. Enye very pure beautiful metal. Shika, kɔbli, nuwo katã. Leke woyɔna, nyemenya leke woyɔ diamɔnd ɖe ŋegbe me ɛɛ mitsɔe ke o. Nu sia nu li yi ke nye nu nyakpɔ yi ke ne eɖɔ fi maa, gbɔgbɔ kura megazu ŋku o. Yɛsi nenema kee nyateƒe hɛl hã li. Hɛl li yi ke ɛ ɛ ɛ ɛ enye ŋɔnudrɔ̃ƒe. Megblɔe na mi do ŋgɔe be míaƒe Mawu ya wɔ mí ame ŋɔnudrɔ̃la ame aɖeke hã ɖe o. Alo mía ble mɔ. Ne taflatse wò yɔ wò be na va ye gbɔ, teƒe li wɔ na na va yi ɖi ɖe eme le. Ne me gbɔ va ge wò teƒe li bosa hã kplɔ ga yi eve nu fu wɔ mose ɖe yi ke me ʋɔnudrɔ ƒa eer go dua va ge. Fifia ʋɔnudɔdrɔ ɖeke me li dziƒo haɖe o ŋ ŋ. Bosa ŋue ʋɔnudrɔ ma mɔ. Ne ve ɖo dziƒo ɖokɔ gblɔ ge ne be vinye woe zɔ̃. Eyi ɖe Brahon Bozo me nava yi ɖiɖe me. Ɖiɖe me tso wò dɔwɔnawo katã ŋu. Èse gɔmea? Ɖiɖe me tso wò dɔwɔnawo katã ŋu. Egbɔ be va yi ɖiɖe me vinye. Ɖiɖe me gake bosaŋue ne va yi ɖo gbɔ ye wokplɔ ye dɔlawo atsi bla gazɔ nu ƒo menɔ nu vevi wɔm o. Gake ne ame kɔkɔewo dzo vɔ mava anza ya gbɔ zɔ? Question ye mibia ma yi ƒe answer nye negba. Rapture dzɔ, ame kɔkɔewo dzo. Maybe ne nye xɔsetɔ, Mawu subɔla born again, nane ta mete ŋu yi o. Enua le nye nuka Mawu Yehowa gblɔ nam be ame geɖewo dzo mavɔ me yi ge elabe motsɔ nuvɔ̃ kɔ ke nam. Evɔ matsɔ ke. Evɔ̃ matsɔ ke nɔviwò nɔvi aɖe eya ke ku me koe kple yewo aƒo nu. Ele eya ya ɖee srɔ̃ ame vɔ̃ɖi vɔ̃ɖi lɔ wò nya adegbe ƒuƒlu nɔ ƒoƒo megba. Nu ma wɔ ge fu ya katã ne kpe tsɔtsi gbogboe ne yi. Ega yewo ne dzɔ, tati yewo ne dzɔ. Nu sia nu anyigba dzi tsi ge akpe fu. Efɔ ƒe kpekpe ma ye ma me gbɔgblɔm na mi be mekpɔ mɔ ame aɖewo tɔm abe kalami ene, ame aɖewo gatagbadze ƒlɔm ɖe tome na wo, ame aɖewo woalé wò kɔ ŋu me ko atso yia sẽ wò, mèku ge o loo, sɔe ɖe nu tsi gano degidegi nàno li dom anɔ anyi woasẽ wɔ fɔ. Ète gbagba dze ge be ne ame kɔkɔe dzo vɔ nu medzɔdzɔ gee ma, woke eƒe gbãtɔ. Se ɖe adre lia wo dzidzɔ kpɔkpɔ nyi nɔ ge ne ame yiwo tsi anyi enye bosantɔwo o gbemelã me wo zo avu me wo zo ke ame aɖewo le du dzi abe nye aƒe like dis ame aɖe ava ge be yeva kɔe. Nye ŋu ame aɖe kplɔ be kɔe. Nu kesinɔnu ɖe sia ɖe yi ke le asinye ame aɖe yi ke mete ŋu agblɔ be o kpe ɖe ame yawo ŋu o. Yewo aƒe ya ɖo George ne lɔ yewo awu yiwo ɖewo nya kpɔ na nɛ. Ke wote míaƒe nuwo haha eƒe adre. Ega nyi nɔ ge enua fiawo dzi fia ɖe fia egblɔ nam se mekpɔ kple nye ŋku. Ega nyi nɔ ge ega afi sia afi yɔ ge ega kɔ ba edɔ vi aɖe nɔ wɔ ega kpɔ ge zã. Nu vi aɖe dzra mee nele ega kpɔ ge zã. Dzidzɔkpɔkpɔ nyi nɔ ge. Ame nyuiwo tsaka ame vɔ̃wo katã o. Nyɔnua hã nɔ dɔ wɔm. Sixty six meva ha ɖe kura o. Eƒe adre ma katã nu wu ge. Eƒe adre velia ƒe ƒe gbãtɔ ke new world order, one world religion, one world currency ega ɖeka ɖuɖu kple tɔtɔ. Fi ma hafi eƒe adre velia ma hafi antichrist eɖokui ɖe ge vɛ. Amegbetɔe. Ee, mía tɔ menye demoniwo o loo, enya ya megblɔ na mi gbe sia gbe, menye demoniwo kura o, amegbetɔ nye God la. Mi tsɔ me video ɖe kpɔm, amewo be Arab country me tso ge, ya Yehowa koe nya. Fisia fia wodo ga tso, ate ŋu ado tso afisia afi. Ee, nyemenya ne wodzi ɖi ho gake so many antikristwo li yi ke ekpe. Antikrist gɔmee nye ame aɖe yi ke le against Krist. Ne wo hã le nu ƒom baɖa tso Yesu Kristo ŋuti you are antikrist. Ta enɔ wɔm na amewo be ɖe o leke tututue antikrist awɔ ge, leke leke figbe ke dzi ge ɖo hoho ge atso to me alo bosã. Me bosã ŋue antikrist nye go mía tɔ ŋe nyigba. Ame koe. Eƒe adre mea dzidzɔkpɔkpɔ va ge. Adre velia ke wote nuƒoƒo tso ale xea be na wò ɖeka mixo cc's ne nane dzɔ miɔ mia mieɖe dzesi mia ɖokui ho ame aɖeke me nane kɔ ge miekpɔe be ame mawo nye ame vɔ̃ wodoɔ ke wote mɔnipulation wote alakpadada na amewo ehee alakpagbɔgbɔ hã va ge amewo naxɔ dzi anɔ sesem amewo naxɔ dzi anɔ sesem eƒe adre ma ke wote nuƒoƒo tso ƒe gbãtɔ eve evelia ƒe etɔ̃lia. Ko kpɔe be Kristotɔ aɖewo wɔ woƒe to tri, gake nɔvinyewo, ne mexɔe o ɖe, eƒe etɔ̃ gbegbe hafi ƒoƒua va ge ate ŋu anɔ agbea. Nuka ƒle ge la aɖu? Mete ŋu kɔdzi yi ge o, viwo me suku yi ge o, me nu ƒle ge alo nadzra nuwo o, me dɔ aɖeke wɔ ge o, ne mexɔ adea da ɖe wò ŋgonu alo wò asi ta, ŋgonu alo asi ta. Ne èyi kɔdzi ye nètsɔ ga sie machine ake wò information ɖe sia ɖe va, ame aɖewo ɖo nane ɖa be chief kplɔe, wonum be menye enu lee ma o, enumɔ ŋutɔ gbɔna. Eƒetɔ ma gbɔna yi ke fifia ke ƒoƒo gɔme ze ge, ame aɖeke mewò force ge nàxɔe o. Ale nèdo abɔ ɖe dzi axɔ Kristoa nenema nàdo abɔ do ge ɖe dzi be ɖe yegbe nu wò Kristo gbɔ. Woana ge nàdzu Kristo agblɔ nyamaɖinyawo ɖe eŋu. Kotui no gim evɔ ko be le safe. Eƒe adre me hã gbɔna nu ge fuɔ me kple hiã ka mo gbɔna nu ge. Ne wu nu vɔ ke Mawu ƒe tsɔtsrɔ̃ va ɖo. Eƒe adre tɔ̃lia ke Mawu tsɔ eŋua zɔ̃. Ke Mawu eŋua zɔ̃ ye me kpo towo ʋuʋum, atsiwo ʋuʋum kple ke atsi gãgãgã ʋuʋum kple ke anyigba ʋuʋum. Anyigba nake nu ƒia. tu dua do ɖa, lilikpo namlɔ guduuuu awɔ nu vevi amewo, ʋletivi gege ge abe kpe gã kple dzo, yemewoyi eƒe adrelia, etɔ̃lia ye nu yewo dzɔdzɔ ge, nawu nu twenty one years. Ke ʋɔnudɔdrɔ̃ va. Fifia miwo problem ye nye ka ye rapture gbɔna. Ate nye ƒe akpa aɖewo megbe, ate nye million years elabe ya ye apostolowo gblɔ fia be maɖe tɔtrɔ ga va alo even the book of Enoch hafi woatsrɔ̃ xexea me gbãtɔ eƒo nu tso ale ya ya Yesu Kristo me have a language menya aleke yewoyɔe ta yɔnɛ be the Lord of all spirit. And truly he is, he is the King of kings, he is the beginning and the end, Alpha and Omega. Mina mi Enoch yɔ ne ma. Enoch gblɔ nya ɖi da ɖi tso nuya ŋu for so many years. Xixia ne ƒe andre ma ewu nuwo vɔ ye wogblɔ ge ne tsaƒu be ne dzo amewo do ɖa be yewoatsi me. Wogblɔ ge ne dzo be toa amewo do ɖa be yetsi me. Woagblɔ ge ne. Wogblɔ ge na enui ekɔ aɖe hã eya me fi sia fi ame aɖe tsi tso. Ke mi katã mina tsi tre nɔ ge ɖe fiazikpuia gbɔ. Fifia ame yiwo katã le Abraham bosom kpakple xexea me katã. Ame yiwo le Abraham bosom hã wodze zi ge. Enyawoe nye yewo mia tɔ fi sia fi ne la bu tame na yewo. Nàkpɔe be ɖe nyateƒe ŋkeke aɖe gbɔna nye ŋkeke vɔ̃. Nye hã ɖee mate ŋu anɔ tsitre. Nye hã mate ŋu wòna na. Nu ka tutututue mewɔ ge fia kpɔ gbe mavɔ? Nàsrɔ̃ nu vɔ̃wo tsɔtsɔke. Nu ye kpɔa dzi na mawɔ gbãtɔe nye ame yi ke dea dzre nɔviwo dome. Èle aƒe aɖe me mèkpɔ nua te ƒo o, nàbe, Hũ! Mekpɔe, enyee tso. Nya mele afi ma nye ŋutɔ meli tututututu ye nya ya dzɔ. Meli, tso mebe meli la, mebe meli. Nu ma wɔ alakpaɖaseɖiɖi ɖo ha dzre de ame dome. Nu vi aɖe dzɔna abe ku me ke dada vi aɖewo li mɔ nu ƒom o. Medze si ƒom aɖee menya wo gbi ŋkɔ. Mɔ woƒoa nu nɔ wo dada kple wo fofo. Tso ɣe aɖe ɣi ŋkee dzɔ hɔ̃m be wowɔna nenui tututu aɖewo ŋu ɔ, enye pɛ va, nyemenya o. Gake menya wo shia, ewu ƒe blaeve. Wogalé kaa nenema. Dzeshi ŋutsu aɖe kple srɔ̃ wolé fu shia ƒe gbogbo ya wole aƒe ɖeka me. Nyɔnuɔ le yewo xɔme, ŋutsuɔ le yewo xɔme. Wolé fu. Dadaviwo na lé fu. Esrɔ̃ kple srɔ̃ na lé fu. Enu yi ŋkaa veliawo. Nɔvinye, ne èse tape ya, dze agbagba nàsrɔ̃ ale ke nàtso nu vɔ̃ ke. Mekpɔ ame sugbɔ sugbɔ kɔkɔm ɖe dzo mavɔ me abe kewɔ ene just because be wogbe be yemewo nu vɔ̃ tsɔ ge ake yewo nɔewo. Fi ke nèle nɔvinye, fi ka tutututue nèle? nukawoe fu ɖem nɔ maɖe dze agɔ dzi wɔ kpe ɖa tsɔe tutu ɖe ŋti ko naɖe asi wobe abi tɔ abi eve na lo ye wogblɔ hã be ɖesiame eŋlɔ be gake nɔvinye yehowa meŋlɔ be o gbeɖeka ʋɔnudɔdrɔ gbɔna woatsɔe kaba ko gble ɖe mawusi me ne dzɔ ko wobɔ be ɖe ne dzɔ ko wobetsɔe ke ne dzɔ ko wobetsɔe ke gbesiagbe wobetsɔe ke gbesiagbe wobetsɔe ke leke tututu tsɔe kɔ Ye nɔvinye ɖeka gblɔ be ameawo tɔ me zɔnɔ ma gɔe pɛ gome zua eme ma kɔ. Ke nya vɔ nɔvinye tsɔtsɔ ke hiã. Nu vɔ̃wo tsɔtsɔ ke ehiã. Fi ye nèle gbaa, ne menye Yehowa o, afi ma nɔnɔ. Ɖewohĩ nu ma nètsɔ ke ame ma ye nye nu nyui aɖe edzɔ ɖe dziwò va yi. Nɔvinye wò menɔ wum ɖe afia magblɔ na wo bena. Dza agba nasrõ evɔ̃ tsɔtsɔ ke. Ŋkɔ nye nye pea tsi kpo. Tso vɔ̃ ke eho efe ŋka wobe enya tsɔ ke ɖi menye ho tsɔ ke o. Gɔ̃ hã ne ganye ho tsɔ ke hã dzi Mawu ƒe fiaɖuƒea gbagbeagba ne eme nu ɖe sia ɖe. nanɔ teƒe nɔ. Yehowa neyra wò wòakpɔ dziwò, wòakpɔ tawò, na nya yawo naxɔ go ɖe eme be gbe ɖeka agbe fiakuku nasu asiwò. Fia aɖe li míeyina, fiakuku kple fiazikpui míadzɔm. Oo awu nyuiwo míadzɔm, anyigbaxɔse míadzɔm, fi ma ya nuɖuɖu kple atsilele nu vɔ̃wo megali o. Ɖeko nànyinɔ ge nyuie abe mawudɔla ene. Nɔvinyem, kpɔ eya dzi.